Marka thawngṭha delruknak Jesuh Nazareth ah an hlawt. Jesuh nih cuka hmun cun aa thawh i a chuahkehnak khua ah khan a zultu hna he an kal. Sabbath ni ah khan pumhnak inn ah cun a cawnpiak hna. Aa pummi cu an tam ngaingai i a chimmi an theih tikah khan an khuaruah a har dih. Hi vialte hi khuazei ah dah a va hmuh hnga? Hi bantuk fimnak hi zeitindah a va hmuh hnga? Zeicahdah hi khuaruahharnak hna hi a tuah khawh hna hnga? Mary fapa lehtama kha a si lo maw? Jeim le Josh le Judas le Simon hna U kha a si lo maw? A farle zong kha hika hin an um ko lo maw an ti. Cucaah cun zei ah an rel lo. Jesuh nih cun annih cu a thawh hna i, Profet hi amah a chuahkehnak khua le a sahlawh a rualchan hna lakah dah ti lo ahcun hmaizahnak a hmu ve ko hen pei, tiah a ti. Khika ah khan khuaruahhar zeihmanh a tuah kho lo. A zawmi tlawmte lawng a An cungah a kut a chuan i a damter hna. Zumhnak an ngeih lo caah a khuaruah a har ngaingai. Jesuh nih hleihnih a thlah hna. A zultu pa hleihnih kha hmunkhat ah a kawh hna i pahnih pahnih in a thlah hna. Khuachia tei khawhnak nawl kha a pek hna i nan khualtlawnnak dingah hin thiangṭhunh dah ti lo cu zeihmanh i ken hlah u. Riah caw siseh, za siseh i phorh hlah u. Nan angki zal ah phaisa zong i sanh hlah u. Phan ah i danh u law angki a ke thuan i hruk hlah u, a ti hna. Cun annih cu khua nan va phak tikah kan tlung u, a rak in timi hna inn ah cuka khua i nan chuah hlan tiang va um ko u. Cun Tlun inn an in donh hna i an nan bia an ngaih duh lo ahcun cuka hmun cu nan kebeh va khawn hnawhtak u law va chuahtak u. Cucu an caah ralrin peknak a si lai, a ti. Cucaah an chuak i nan sualnak in i mer u tiah mi kha an chimh hna. Khuachia tampi an ṭhawl hna i a zawmi tampi kha chiti an thuh hna i an damter hna. Tipil petu Johan thihnak Jesuh thawngpang cu khuazakip ah a tthan caah Siangpahrang Herod zong nih cu kong cu a rak theih ve. Mi a cheu nih an i thawh i tipil petu Johan kha a nung ṭhan. Cucaah cun pei hi ṭhawnnak a ngeih hi a si cu an ti. Sihmanhsehlaw a cheu nih cun Elijah a si an ti. Cun a cheu nih cun hlanlio profet ngan pakhatkhat hna bantuk khan profet a si ve ko an ti. Cucu Herod nih a theih tikah Hi pa hi tipil petu Johan kha a si ko. A lu kha ka rak tanter hna, sihmanhsehlaw a nung ṭhan ko hi ta, tiah a ti. Herod hrimhrim nih khan Johan cu nan tlaih lai i nan khih lai i thongah nan thlak lai, tiah a rak ti hna. Herod nih hi thil a tuahnak cu Herodias kha a nau Filip nupi a si nain nupi ah a ṭhit caah a si. Tipil petu Johan nih khan Na nau nupi nangmah ca i ṭhit cu a ṭha lo tiah a rak chimh lengmang i cucaah cun Herodis nih khan Johan cu a lungchung tein a uam ziar i thah a duh. Sihmanhsehlaw Herod nih a donh caah a that kho lo. Herod nih cun Johan kha a ṭih a ṭih ngaingai, zeicahtiah miṭha le mithiang a si kha a hngalh i him tein a umter ko. A bia a theih fate lungsivang in a um tawn ko nain a chimmi ngaih kha cu a duh ko. A manung bik ah Herodias nih caanrem kha a hmuh. Cu caan cu Herod chuah ni ah khan a si i Herod nih cun uknak lei a tlaitu bawi vialte hna le ralkap lei bawi hna le Galilee ram upa hna caah khan puai a tuah. Herodias fanute kha a rung lut i a laam i Herod le a sawmmi bawi hna cu an lung a ton ngaingai hna. Cucaah siangpahrang nih cun ngakchianute cu a thawh i, Zeidah na duh hnga? Na duhmi paoh kan pek lai tiah a ti. Cu bia tiangin aa kam i na ka halmi paoh cu kan pek hrimhrim lai. Ka ram hnarcheu tiang hmanh in kan pek lai tiah chiatser tein a chim. Cucaah ngakchinu cu a chuak i a nu kha zeidah ka hal lai tiah a va hal. A nu nih cun tipil petu Johan lu tiah a leh. Ngakchinu te cu siangpahrang sinah khan khulrang in a va kir ṭhan i tipil petu Johan lu kha atu hrimhrim ah darkheng in ka pe law ka duh tiah a va ti. Siangpahrang cu a awlok a chong ko, sihmanhsehlaw a sawmmi upa hna hmaiah khan khati khan bia aa kam. Laklawh cangṭum caah a al kho lo. Cucaah ralvengtu ralkap pakhat kha a hei thlah i Johan lu na rak put lai tiah nawl a pek. Ralkap pa cu a chuak i thonginn ah khan a va kal i Johan lu cu a va tan. Darkheng cun a rak put i ngakchianu kha a pek i ngakchianu nih a nu kha a pek chin. Johan thihnak kong cu a zultu hna nih khan an theih tikah an ra i a ruak kha an lak i thlan ah an vui. Mi thawng nga rawl a pek hna. Lamkaltu hna an ra tlung i Jesuh he khan an i tong i an tuahmi vialte le an cawnpiakmi hna vialte kha an chimh. A tlungkal an tam tuk hringhran caah Jesuh le a zultu hna cu rawl einak caan hmanh an hmu lo. Cucaah annih cu a thawh hna i, Kanmah lawng tein kan um khawh nakhnga le a dinh zong nan i dinh nakhnga kanmah lawng in kaa khattelei ah kal tuah u si, tiah a ti hna. Cucaah anmah lawng cun hmunking i kal awkah an i thawh, sihmanhsehlaw mi tampi nih an kal kha an hmuh ṭhiamṭhiam hna i hmakhatte ah ahodah an si kha an hngalh fawn caah a khua kip khan an chuak i tlang lam khan an rak kalkanh hna i Jesuh le a zultu hna an phak hlanah khan a hmun kha an rak phan. Jesuh cu lawng chung khan a hung chuak i mi vialte cu a hmuh hna tikah khan a zaang an fak ngaingai, zeicahtiah khaaltu a ngei lomi tuu bantuk an si. Cucaah thil tampi a cawnpiak hna. Khua a hung tlai zualmal tikah a zultu hna cu a sin khan an ra i, Atu hi a tlai ngaingai cang i hi hmun hi mi um lonak hmun a si. Cucaah mi hi kalter hna law kan pawngkam lo ah Le khua hna ah hin ei awk va caw hna seh tiah an ti. Jesuh nih cun a thawh hna i, Nanmah nih tah ei awk cu nan pek hna tiah a ti hna. Annih nih a si ahcun ngun tangka za hnih in rawl va cawk i anmah kha pek maw na kan duhmi cu a si an ti. Cucaah Jesuh nih khan annih cu changreu tlang zeizat dah nan ngeih? Va kal u law va zoh tuah u tiah a ti hna. An va zoh dih in Tlang nga le nga pahnih tiah an ti. Khi tikah Jesuh nih cun a zultu hna cu mi kha a bubu in ramhring cungah khan nan ṭhutter hna lai tiah a ti hna. Cucaah mi cu a tlangtlang in an ṭhu i bu khat ah zakhat bu khat ah sawm nga tin an um. Cun Jesuh nih khan changreu tlang nga le nga pahnih cu a lak hna i Van kha a zoh i Pathian sinah lunglawmhnak bia a chim. Changreu cu a cheu hna i a zultu kha a pek hna i mizapi kha pe hna u tiah a ti hna. Cun nga pahnih zong kha an dihlak in a phawt hna. An dihlak in an ei i an khim dih. Cun a zultu hna nih khan changreu tiltawt le nga tiltawt cu sei hleihnih khat an char. Changreu a eimi cu pa thong nga an si. Jesuh ti cungah a kal. Cucu a dih cangka in Jesuh nih a zultu hna cu lawng chungah a luhter hna i rili khattelei ral i a ummi Bethsaida khua ah khan, “Ka hlanah rak kal u,” tiah a ti hna. Annih tu cu mizapi kha a run thlahtak hna. A zultu hna kha a kal dih hna hnuah anih cu thlacam awkah tlang cungah a kai. Khua a muih tikah lawng cu rili laifang kha a phan i Jesuh tu cu amah te lawngin tlang ah khan a um ko. Thli kha anmah lei hoih in a hran caah zultu hna nih khan an lawngzah cu an i harh ngaingai ti kha a hei hmuh hna. Cucaah zinglei suimilam pathum le paruk kar hrawngah khin an sinah ticung cun a ra i lonh hnek khi a zelh hna, sihmanhsehlaw ti cu Cung i a kal cu an dihlak in an hmuh i an thin a phang i mithla a si tiah an ruah i an ai. Sihmanhsehlaw Jesuh nih cun khulrang tein a hei chawnh hna i, Nan thinphang hlah u, keimah ka si tiah a ti hna. Cun lawng chungah cun an sinah khan a vung lut i thlitu cu a dai. A zultu hna cu an khuaruah a har tuk hringhran i an lung a ar ko, zeicahtiah changreu sullam kha an rak hngalh kho lo. An lung a rak pem kho lo. Gennesaret ah mizaw a damter hna. Rili cu an tan i Gennesaret ah lawng cun an ṭum i khika ah an lawng cu an hren. Lawng chungin an chuah cangka khan Jesuh a um. Mi nih cun an hngalh colh. Cucaah cuka ram ah cun khulrang in an kal i a um an theihnak paoh ah a zawmi kha Laang in an hei put hna. Cun Jesuh cu a kalnak kip ah khan khuate ah siseh, khuapi ah siseh, lo ah siseh mi nih an mizaw hna cu chawdawrnak hmun ah khan an rak chuahpi cio hna i a zawmi hna nih hin an na puak na puanki tal in tawng hna seh tiah an nawl, cun a tawngmi paoh cu an dam.